Кыямәт көнгә кадәр безнең белән бик көчле сугыш алып бара торган шайтан турында. Менә шайтан җәмәгать, ул аның ял, аның һәм аның гаскәренең аның ял дигән көне юк. Аның обед дигән вакыты юк. Ул 24 сәгать буе безнең өстендә эшли. Ул да һәм аның дуслары, аның гаскәрләре. Ул беркайчан да туктамый. Үзенең начар эшеннән ул беркайчан да туктамый. Шайтан, менә әгәр дә үзебезне генә карасак, менә мәчеткә килдек, Аллага шөкер, намазга. Менә шайтан, менә әгәр дә бөтен якны карап булмый шайтанның эшләгән эшләрен, әмма намазны гына алсак, үзебезне чагыштырсак, менә шайтан Намазга, намаз вакыты җиткәч, сәгать унике, мәсәлән, мисал итеп китерәм, Әдәм баласы намаз укырга җыенгач, шайтан тиз арада килеп җитә дә һәм безнең колакка вәсвәсә кыла. Әле ашыкма, әле вакыт бар, әле дүрттә генә икенде керә бит әле. Бар эшеңне эшләп бетер, бакчаны казып бетер, бәрәңгене кертеп бетер. Әле дүрт сәгать алда бар, рәхәтләнеп, бирелеп укырсың аннары. Шуны тыңлагач инде адәм баласы ярар, дөрестән дә әле вакыт бар еще 4 сәгать эчендә бер нәрсә булмас. Аннары сәгатькә караса уже 5 китте һәм икенде вакыты керде. Шайтан үзенең эшен эшләде. 1-0 дип әйтсәм була. Әгәр дә кеше шунда бирелмәсә, тәхәрәтен алса тиешенчә, намазга керсә, намазга басса, шайтан сразу монда килеп җитә. Кеше уңга, сулга карый башлый. Кем янымда басып тора, кем керде микән артта, чәйникне сүндердем микән, юк микән. Тәхәрәтем дә юк бит әле, тәхәрәттә аякны җуарга онытканмын, башка бер тап башымны мәсих кылмаганмын һәм башка башка менә шундый шайтан хәер вакыт эшли, эшли, эшли дә кем кешенең намазы сәлам бирә дә ул уже аңламый нәрсә укыганын да. Үзенең эшен эшләде, җиңде, әгәр дә җиңмәсә, шайтан үзенең эшен барыбер дәвам итә. Намазга кеше басты, тәхәрәтләнде, Аллага шөкер, уй-фикерләре Аллаһы Тәгалә хак тур турында, әмма шуның белән шайтан калдырмый безне. Ул кешене ашыктыра намаз укырга, тизрәк укы, тизрәк тегене эшлисе бар. Һәм кеше шуңа бирелеп, әтәч шикелле укый башлый, тиз-тиз генә Әгәр дә ялгыз укыса, әгәр дә җәмәгать белән укыса инде, монда ничек шайтан безне алдаштырырга мөмкин? Ул имамнан алдан хәрәкәтләр эшли башлый. Тиз-тиз генә рукухка бара, имам әле сәҗдәдә башын күтәрмәде, ул уже башын күтәрә, сәҗдәгә китә, тиз-тиз генә менә шулай имамнан алдан хәрәкәтләр эшли. Шайтан үзенең эшен эшләде шунда да. Менә әгәр дә намазны гына мисал итеп китердек, менә шунда э, бөтен шайтанның инде бу керткән өлеше инде. Монда э, теге җыкы да килә кая вакытта, бу инде ахыргы нәрсә, шайтан инде бөтен яктан кешегә вәсвәсә кылгач, бер нәрсә булышмагач, борынга эреп җибәрә, безне җыкып килә башлый, авыз ачыла, шул вакытта авызны без Менә болай эшләмәсәк инде, яп, яп, капламасак, япмасак инде, шайтан шунда кереп инде вәсвәсә кыла башлый инде. Бу әле бер намаз гына мисал дип китердек. Ә безнең нихәтле гыйбадәтләр бар? Матди гыйбадәт, садака, зәкят, ураза, ураза вакытында күпме шайтан үзе, э, хәтта уразада явыз шайтаннар бауланган булса да, барыбер Бер ел эчендә кылган э, гөнаһ аркасында безнең барбер ул нәрсәләр дәвам ителә инде. Нәрсә әйтәсем килә? Шайтан бер кайчан да туктамый. Аның туктаган сәгатьләре юк. Без генә намаз укыгач, без генә ураза тоткач, үзебезнең гамәлләребездән кайвакыт туктыйбыз һәм онытабыз. Һәм без менә шушы э, гамәлдән туктагач, без кызганычка каршы игътибар итмибез. Бу дөньяда безнең бөтен көч, бөтен көч-куәт, бөтен игътибарыбыз кыямәт көнендә алар безгә кирәкмәгән, кыямәт көнендә безгә ярдәм э, күрсәтә алмаган э, кешеләргә, затларга, әйберләргә көчебезне куябыз. Кыямәт көнендә ул әйберләр безгә бер нинди дә ярдәм итмәячәк. Кыямәт көне нәрсә ул? Җәмәгать, хисап көне. Хисап көнен бер нинди дә бик күп миллион сум акчага төшерелгән кинода да чынбарлыкта кыямәт көнен ул күрсәтмәячәк барыбер. Кеше үзенең төшендә дә кыямәт көнен күз алдына китерә алмый. Нинди генә начар төш күрмәсә дә, уянып китсә дә, тиргә батып, кыямәт көне андый да булмый. Тагын да авыррак, тагын да э, куркынычрак булачак кыямәт көнендә. Аның турында укыганыбыз бар, кыямәт көне җиткәч, менә шундый сабый-сабый балалар, кара чәчле, мәсәлән, ак чәчле, ул куркудан балаларның чәчләре агарачак. Йөкле хатын-кыз булса, аның баласы төшә. Бик зур фетнә булыр, бик зур шундый кеше тегендә монда җигерер. Я, кыямәт көнендә э, Аллаһ Тәгалә безне кабердән инде торгызгач, без Нің істі бізді мына шундый киімлер де болмас. Ялан. Ир-ат басып торса, сул якта ялан хатын-кыз, уң якта ялан хатын-кыз, артта, алда, бер толпада менә шулай без җыелышып басып торсак, без үзебезнең янымызда ялан килеш басып торган хатын-кызларга да игътибар итмәячәкбез. До того кеше куркуга батыр. Нәрсә эшләрбез микән? Хәтта Аллаһым мине тизрәк җәһәннәмгә ат дип тә теләүчеләр дә булыр. Тизрәк бу кыямәт көне бетсә иде дип. Тизрәк бу кыямәт көне бетсә иде. Һәм кояш хәзерге вакытта инде кояш 30-35 градуска кыздыра, кыямәт көнендә кояш бик нык якын булыр кешенең башына дип әйтергә инде. Тирләп, тиргә батып, шушы тир җир астына 70 терсәккә сеңеп, җир уже үзенә сеңдермичә, кешенең колагына кадәр тир э, бата дип дигән риваятлар бар. Бик шундый менә э, куркыныч нәрсәләр булачак инде. Һәм ахырда кеше үзенең бу дөньяда якын туган туган хатын э, үзенең туганнарыннан, хатыннарыннан, хатыннан, баласыннан бөтенләй качар Кит моннан, мин сиңа берничек тә ярдәм итә алмыйм. Менә шуның турында сүз әйтәсем килгән инде. Бер кая да качып булмас кыямәт көне, фәкать Аллаһның рәхмәт күләгәсе астында гына урын булачак. Аллаһның рәхмәт күләгәсе астында гына. Менә шундый кыямәт көнен кыскача гына бер э, ничек булыр. Һәм менә шул э, якында булган безнең якын дуслар, безнең туганнар, безнең балалар Менә кай вакытта бу дөньяда яшәгәндә безнең төрле дуслар була, төрле туганнар була. Кай вакытта шундый туганнар була, алар безне диннән, намаздан җырагайта торган туганнар була. Барма, җөрмә, укыма, барма анда, җөрмә анда. Хәтта шундый дуслар була, наоборот, мәчеткә чакырганчы ул сине аракы эчәргә чакыра. Әйдә, әзрәк күңел ач, әзрәк ял ит, болай да аргансың, тегесе монысы. Менә шундый дуслар артыннан да ияргән кешеләр була. Шундый туганнарны тыңлаган кешеләр була. Менә кыямәт көнендә э, Алла субханаху ва тәгалә әйтә, Шуларның чакыруын ишетеп, тыңлап, аларның артыннан барган кешеләр нәрсә әйтерләр, мөселманнар? Бисмиллаһир рахманир рахим. Фуркан сүрәсендә Ләкад адаллани ган зикр изҗаани ва кана шайтану лил инсани хазула. Аллаһ Тәгалә әйтә, Фуркан сүрәсе 29 нчы аят. Юлдан яздыручы иптәшләр. Монда туганнар да керә. Юлдан яздыручы иптәшләр, туганнар. Ярдәмгә мохтаҗ вакытта нишләрләр? Алар сине ташлап китәрләр. Иң кирәкле вакытта, кыямәт көнендә иң кирәкле вакыт. Алар сине ташлап китәчәкләр. Бөтенесе. Туганнар. Дуслар. Якын кешеләр. Кыямәт көнендә бөек пәйгамбәрләр дә Адәм алейхиссәлам, Нух пәйгамбәр, Ибраһим пәйгамбәр бөтенесе дә бөек шундый пәйгамбәрләр дә алар үзләре турында гына кайгырып ятачаклар. Кайгырып йөрер кеше. Һәрбер кеше үзенең мәшәкатенә, үзенең мәшәкатендә булыр. Һәм менә бу дөньяда безгә дус булган кешеләр, алар кыямәт көндә безгә дус булмаячаклар. Бу дөньяда без утызышар, егермешәр ел дус, семья дусы дип әйтәбез аларның кая вакытта. Алар безгә булышалар, ярдәм итәләр. Ну, кыямәт көндә алар безгә сәлам дә әйтмәсләр. Хәтта безнең балалар да бу дөньяда кая вакытта ата-ана үзенең үстергән, ашаткан, киендергән үзенең баласыннан рәхмәт тә ишетми. Бик нык борчыла, нишләп минем кызым шулай эшләде, нишләп минем улым шулай миңа менә мәрхәмәтлелек күрсәтмиләр кайвакытта балалар. Һәм ата-ана аларны аңласам була, алар бик нык борчылалар, күпме көч, күпме кодрәт, күпме, күпме көч, күпме ярдәм, күпме вакыт шушы баланы тәрбияләргә узды. Ә сиңа бала, мәсәлән, син авыргач, син яныңа да килми һәм шалтыратмый. Менә кыямәт көнендә, җәмәгать, Алла Субханаху ва Тәгалә гөнаһка пычранган һәм гөнаһ, гөнаһлы булган мөселманнарны, кешеләрне аларга әйткәч, синең урының җәһәннәм булыр. Син хәзер җәһәннәмгә керәсең, чөнки синең гөнаһларың бар. Шушы җәһәннәмдә кеше берәр э, ничә вакыт чистарынгач дип әйтергә була. Ул вакытта инде чистаргач, Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертә. Аллаһ язмасын, безгә барчабызга да турыдан-туры хисапсыз җәннәткә эләгергә язса иде. Ләкин барыбер шундый хәл дә булса, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә кешегә менә шундый приговор шикелле, все, синең юлың хәзер җәһәннәм булыр. Кешегә судья әйбер теге ни биргәч, биргән шикелле, кыямәт көндә дә син баскан килеш шуны ишеткәннән соң адәм баласының акылы китә башлый. Һәм бу вакытта адәм баласының бит инде әлбәттә анда керәсе килми. Кемнең керәсе килә анда? Адәм баласы ничектер булса да котылырга тели хәзер. Бу дөньяда котылырга була җәзадан, акча түләп, тегесе белән сөйләшеп. Кыямәт көнендә менә шундый приговор ишеткәч, адәм баласы нәрсә эшләргә белмичә, ул нәрсә эшли башлый дип уйлыйсыз? Аның акчасы юк. Аның туганнар, туган тугансын карамый. Э, дөньяда яшәгәндә булышкан, бергә укыган, бергә эшләгән ярдәмчесе, бергә эшләгән э, дусы ул аңа ярдәм итмәячәк. Ул нәрсә эшләр дип уйлыйсыз? Аның бөтен бер ходы юк. Аңа уже әйттеләр, син җәһәннәмдә булачаксың дип. Һәм Алла субханаһу ва тәгалә шушы сорауга инде ул үзе җавап бирә Аллаһу тәгалә. Бу җавап Җәмәгать Мәгарич сүрәсенең унберенче аятендә. Аллаһы Тәгалә әйтә, менә мондый хәлгә җиткәч кеше, адәм баласы әйтер, бисмиллаһир рахманир рахим, Ләү яфтәди мин азаби яумәизин би бәни. Ул көнне, ди, ягъни кыямәт көнне, кеше зур борчуга төшкәч, кыямәт көне, әлбәттә, ул бик зур борчулы булачак. Ул көннең газабыннан котылу өчен, ягъни кыямәт көненең газабыннан котылу өчен кеше нәрсә эшләр дип уйлыйсыз?

Кеше алыгыз дип әйтәчәк. Лишь бы мине җәһәннәмгә ташламагыз. Менә уйлап карагыз, бу дөньяда без баланы ничек яратабыз? Үзебезнең бала өчен без кайвакытта үләргә дә әзер бит. Әгәр дә аңа начар сүз әйтсәләр урамда, әгәр дә аңа мәктәптә укытучы дөрес карамаса, әнисе сагыш шалтырата, Нишләп минем малаема шулай әйттең? Нишләп минем кызымны шулай икеле куйдың дип? Нишләп минем э, тегесе монысы ата ана кеше үзенең баласы өчен үлә ул бу дөньяда. Ә кыямәт көнендә менә шулай әйтәчәк. Алып китегез минем бала, алыгыз баланы. Анар әйтер, алыгыз минем хатынны. Җәһәннәмгә генә атмагыз. Хатынны ир-ат әйтәчәк. Алыгыз мине хатыннар. Бу дөньяда күпме акча түккән ул хатынга, күпме бүләкләр алган, күпме тегесе монысы, күпме ашаткан, кафеларга тегесе монысы, кыямәт көнендә менә шулай но хатынны биреп тә баланы биреп тә нәселне биреп тә бер ничек тә котылып булмаячак Ләкин монда игътибарыгызны нәрсәгә юнәлтәсем килә, җәмәгать. Э, бу дөньяда кирәкле, әһәмиятле әйберләр бар. Ул безнең гамәлләр. Ул безнең киләчәктә, ахирәттә безгә кирәк булган әйберләр. Ул безнең гамәл. Безне җирләгәч, туганнар да кайтып китә, дуслар да кайтып китә. Кабердә кала безнең гамәл генә бетте, бетән анда безнең бернинди ярдәмче дә булмас. Әйе, туган җепләрне сакларга кирәк, ул сынау. Әйе, хатын, хатыннарны, балаларны ашатырга, киендерергә кирәк, анысы, анысы бер сүзсез. Ләкин безгә күбрәк ә, киләчәк үзебезнең гамәл турында һәм безгә кирәкле әйберләр турында уйларга кирәк. Аллаһ Субханаху ва Тәәлә безгә барчабызга да тәүфик һәм хидәят бирсә иде. Аллаһ Субханаху ва Тәәлә безнең балаларыбызны ислам динендә үстерергә Аллаһ Тәәлә насыйп әйләсә иде. Безгә турыдан туры җәннәткә эләгергә Аллаһ насыйп әйләсәң иде. Гынахлар кылмыйча менә шундый кирәкле ахирәттә кирәкле гамәлләр белән үзебезнең гамәл дәфтәрләребезне тутырсак иде.